Үтүө күнүнэн күндү төрөппүттэр, ыалдьыттар уонна күндү оҕолорбут! Бүгүн биһиги уһуйааммытыгар олус долгутуулаах, умнуллубат кэрэ бэлиэ күн үүннэ. Ол курдук, быйылгы икки тыһыынча сүүрбэ, икки тыһыынча сүүрбэ биир үөрэх дьылыгар Күнчээн уһуйаан бэлэмниин бэлэмнэнии бөлөҕө уон оҕо сылдьан түмүктүүр күннэри үүннэ. Кинилэр түөрт-биэс сыл анараа өттүгэр уһуйаан боруогун саҥа тыллаан чуопчааран киирэн кэлбиттэрэ. Ол бэйэлэрэ бүгүн улаатан, номнуо эһэтэ алтаһаастанан чуораанчык бөлөххө иитиллэр куорсун анньынан олох биир кэрдииһигэр, үөрэх-билии аартыгар оҕо саас өссө биир эппиэтинэстээх кэрдиис кэмигэр үктэнэн эрэллэр. Оҕолорбут хайыы-үйэ улаатан дьоһун киһи буолан, аны күһүн оскуола буоруогун атыллыахтара, бастакы кылааска үөрэнэ киириэхтэрэ. Бу үөрүүлээх күн биһиги оҕолорбутугар уонна төрөппүттэрбитигэр үйэ-саас тухары үчүгэй өйдөбүнньүк буолан өйдөрүгэр-санааларыгар хаалан хаалыаҕа диэн

Тобонова Ева ыал үс кэрэ кытылы кыргыттарыттан ортокулара, бриллиантовые нотки фестиваль ырыа күрэҕин бастакы степеннээх лауреата, мелодистка Капиталина Семенова ырыаларын республиканскай күрэҕин икки степеннээх лауреата, Олень Семь Балсева эрдэн уруһуй уонна оҥоһук республиканскай күрэх иккис степеннээх дипломана, Умный Мамонтеновы народнай күрэх ахсаан олимпиадатын үһүс степеннээх дипломана, оҕо поэтын Данилов ол олус үчүгэй интерактивнай кэтэхтэн хоһоон ааҕытын күрэҕин үс степеннээх лауреата, Лего конструирование чемпионатын региональнай этабыгар Стремление к знаниям номинация хаһаайына, Добуруокап хоһооннорунаах ытыыга оройуоннаах биирдиэс аэробикаҕа, театр идея оройуоннай фестиваль күрэхтэрин кыттыылааҕа, Ева тылы сайыннары уруһуй, мэһийии, ырыа, үҥкүү өттүгэр уһуйаан биир бастыҥ иитиллээччитэ. Ол курдук быйыл хоһоон ааҕытын ырыа-үҥкүү ыраас тыһымнаах күрэхтэрин кыттан, бэйэтин үчүгэй өрүттэрин көрдөрдө. үс оҕо Настя Николаева, үс оҕолоох ыал соҕотох маанылаах кыыһа, Бриллиантовые нотки фестиваль ырыа күрэҕин бастакы степеннээх лауреата Олень символ севера диэн уруһуй уонна оһук республиканскай күрэх гран-при хаһаайына Харыйабыт уота дьиримнээ диэн республиканскай күрэх үҥкүү номинациятыгар бастакы миэстэ хаһаайына Умный Мамонтенок международнай күрэх ахсаан олимпиадатын иккис степеннээх дипломана, мелодист Капталина Семенова ырыаларын республиканскай күрэҕин степенин иккис степеннээх лауреата Данилов О олус үчүгэй интерактивнай кэтэхтэн хоһоон ааҕыытын күрэҕин үһүс степеннээх лауреата Бүөтүр Тобуруокап хоһооннорун ааҕыытын бастакы республиканскай онлайн-спартакиадчыки атлетика оройуоннааҕы фитнес-аэробикаҕа, театры дети районнай фестиваль күрэхтэрин кыттыылааҕа, Настя сатабыллаах туттуулаах буолан, сыһыарыы, мэһийии, уруһуй өттүгэр уһуйаан биир бастыҥ иитиллээччитэ. Ону таһынан группа иһинэн ыытыллар тэрээһиннэр дистанционнай дьарыктар саамай активнай кыттыылааҕа. Аян Степанов, ыал маамылаах кыра уоллара. Я патриот своей страны диэн республиканскай ааҕыы хоһоон күрэх бастакы степеннээх дипломана. Умный мамончонок международный күрэх Оксана Олимпиадатын иккис степеннээх дипломана. Бастакы республиканскай онлайн спартакиада чэпчэки атлетикаҕа Театр и дети районнай фестиваль сүрэх Күрэхтэрин кыттыылааҕа, суос, ахсаан, тыл, ырыа, үҥкүү өттүгэр уһуйаан биир чаҕылхай иитиллээччитэ. Ипсома Владина. Эльга Муло ыал үһүс оҕото. Мелодист Капталина Семенова ырыаларын үс Быганскай күрэҕин иккис степеннээх лауреата, Зимние узоры Седого Юя фестиваль кыттыылааҕа, республиканскай онлайн-оҥоруу күрэҕин дипломана, Оҕо поэттын Георгий Данилов Оо, олус үчүгэй! Үһүс өрөспүүбүлүкэтээҕи интерактивнай кэтэхтэн хоһоон ааҕыытын күрэҕин үһүс степеннээх лауреата, умный мамонтенок международнай күрэх ахсаан олимпиадатын оройуоннааҕы фитнес аэробикаҕа театр идеи районнай фестиваль күрэҕин кыттыылааҕа Тыл уруһуй мэһийии ырыа өттүгэр уһуйаан биир бастыҥ иитиллээччитэ. Ону таһынан группа иһинэн ыытыллар тэрээһиннэр дистанционнай дьарыктар саамай активнай кыттыылааҕа. Слепцова Сахаяна. Ыал иккис оҕото, маанылаах кыыстара. Оройуоннааҕы фитнес аэробикаҕа Театр дети районна фестиваль күрэхтэрин кыттыылааҕа. Уруһуй, кумаахынынан сыһыарыы, аттарыы өттүгэр бөлөх бастыҥ иитиллээччитэ. Егорова Люба. Элбэх уола ыал үһүс оҕото. Улахан маанылаах кыыстара. Үһүс өрөспүүбүлүкэтээҕи оҕо поэтын Георгий Данилов Оо олус үчүгэй интерактивнай күтэхтэн хоһооннааҕытын күрэҕин үһүс истиэпэннээх лауреата. Я исследователь кустовой НПК-ҕа иккис миэстэлээх Умный мамонтенок международнай күрэх ахсаан олимпиадатын Театры дети районнай фестиваль күрэхтэрин кыттыылааҕа тобуллаҕас өйдөөх суот тыл өттүгэр бөлөх бастыҥ иитиллээччитэ Петрова Дарина элбэх оҕолоох ыал улахан оҕото Хонно олуһугар кустугуй күрэххэ иккис миэстэлээх. О олус үчүгэй үһүс республикатааҕы интерактивнай кэтэхтэн хоһоон ааҕыытын күрэҕин үһүс степеннээх лауреата Добуруокап хоһооннорун ааҕыытын, оройуоннааҕы фитнес аэробикаҕа, театр идиэйэтэ районна фестиваль күрэхтэрин кыттыылааҕа. Нарын намчы, сэмэй кыыспыт наһаа кыһамньылаах, дуоспуруннаах, куруук группаны дьаһайа-хомуйа сылдьар, оҕолорго эйэҕэс сыһыанынан, сэмэй майгытынан убаастанар. Василий Коля, элбэх оҕолоох ыал үһүс оҕото. Мастерская лего-дизайнера-конструктора диэн республиканское бюро конструирования по, конструирование по схеме уонна строительство здания по заданным параметрам номинациялар бастакы степеннээх дипломана, умный мамонтенок международнай бюро Оксан Олимпиадатын Үһүс степеннээх дипломана, волшебная мастерская как колокольчик один из британскай творческай күрэх «Бычок. Символ года» номинация грамотатын хаһаайына, театр и дети районнай фестиваль күрэҕин кыттыылааҕа, сэмэй майгытынан, дуоспуруннааҕынан, тобуллаҕас толкуйунан оҕолоругар убаастанар. Григорец Саян! Элбэх оҕолоох ыалга төрдүс оҕо. Оҕо поэтын Григорий Данилов о олус үчүгэй, үһүс республикатааҕы интерактивнай кэтэхтэн хоһоон ааҕарын күрэҕин үһүс степеннээх лауреата, умный мамонтенок международнай күрэх ахсаан олимпиадатын, бастакы республиканскай ыллаан спартакиада чэпчэки атлетика, оройуоннааҕы фитнес аэробика, театр идея оройуоннай фестиваль күрэхтэрин кыттыылааҕа. Сайаан кыл уонна спорт өттүгэр уһуйаан биир бастыҥ иитиллээччитэ. Никифоров Сарыал, тыа орто ото. Оҕо поэттын Георгий Данилов Оо олус үчүгэй! Үһүс өрөспүүбүлүкэтээҕи интерактивнай кэтэхтэн хоһоон аабытын күрэҕин үһүс степеннээх лауреата. Сандаарар сааскы күҥҥэ муннуу тэһиги киэҥ залга оскуолачуттаары чуораанын тыаҕын хаан бастаан истээри. Эһиги номнуу улааттыгы оскуолаҕа барыаххы, саҥа суумка сүгэҥҥит

Мин быйыл сэттэбин туоламмын оскуола боруогун атыллан суумкабар буквалыктаммын үөрэхтээх буоларга кыһаллар

Ээ, суох, мин баспытааталларын тылларын истибэппин, десаппа оһурбун, онно ньурбун өрөһөбүлүүрүн. Утуйбаппын. Туохха дьарыкка киллэрэҕинэхпин куттуум аны. Оччо мин тыыппаттар ким даҕаны. Онтон буоллаҕына баспытааталым үөрэтэрим үчэйдик истиэппикэ куһаҕан эбит. Олус эһиги көмөҕүт олус наада буолла. Сордоктору толорор барбаһаа уста көмөлөһүмүөр оҕолор.

Иккиэн утары олорбуттар уонна биэстии бэрэскиисийэ эбиттэр. Барыта хас бэрэскиисийэ эбиттэрэй? Уон. Ой, тугутугдан кэтэҕитийдэ? Өссө истин. Алена икки чоппууска, биир бөтүүк, биир куурусса, биир кус, биир ынах күүлэйдии кэлбиттэр. Маладьыас, так. Эписээнэ слоҥҥа икки банааны аҕалбыт. Слоҥҥа бэйэтигэр өссө биир банаан баар эбит. Барыта холбоон үс банааннаах буолбуттардаах. Уай, ныркүргэнник, нырсучуттар эбикки паттоголоро. Онтон иккис сорудаҕа истэҕит да? Бээ, билигин оҕолоор, иккис сорудаҕым

Маладьыас! Оскуолаҕа үөннэ бардаххытына пингэньи кытта ыкса доҕордоһун, кинигэ киһи доҕоро буоларын умнуман. Онтон үһүс сорудахпыт таабырын таайыыта, дьэр оҕолоор! Илиитэ атаһа суох дабарыга үөрэтэр баар үһү. Книга, книга. Маладьыас! Мас ырбаакы сыдьыбы сирэ хараарар үһү.

Наһаа да үчүгэй буолуох этим. Эһиги курдук эмиэ элбэҕи билиэх эбиппин, оҕолор. Кэрэ, билбэччи, санааҕын түһэримэ. Хайын устата эмиэ үөрэнэр. Ону үөрэн үөрэттэххинэ эйигин даҕаны оскуолаҕа ылыахтара. Санааҕын олох түһэримэ. Хата биһигини кытта биһиги бырааһынньыкпытын көрөн, олорон сынньан, Наталья олорор

Бабастан кэлбиттэрэ, одан бар биир сыалаахта. Тиле бадан бүтэ кэлбиттэрэ гынан баран бар түһэ көгумта. Олата туох болар ола? Тэҥней. Тэҥнеһи болар батта. Молодец. Билигин оҕолорбут тапталлаах уһуйаанныгар кини үлэһиттэригэр барҕа махтал тылларын ааҕан иһитиннэрэрбитин көҥүллээҥ. Күүччээн уһуйаммыт сылаас истиҥ сыһыаннаах бары үлэһиттэригэр, биһигини бу уһуйааҥҥа үктэниэхпититтэн сэттэ сааспытын туолаппытыгар диэри бүөбэйдээн, иитэн-такайан кэлбиккитигэр барҕа махтал тылларын этэбит дииллэр. Ирдэбиллээх салайааччы Ньургуйаана Николаевна Детсад сүрүн тутулун кини салайар, сырдык сылаас биһикпитин сырдыгынан сыдьаайар. Ой, спасибо. Сарыал. Улаахтыкулаах Сахаровна

Харандааһы тутарга, нууччалыы кэпсэтэргэ, кэрэни кэрэхсииргэ. Спасибо. Онта калчыка баста. Бииргэ хаалар. Үстүннүк саныыр иитээччибит

Киэхааны иччийэр үстэ-уохтаах буоларбыт. Оҕо саастан үөрэтэр. Кырабыттан биһиэхэ кыыллар.

Хаахылаах уолаттарбыт Ичаананнанна, Натальяннанна күннэтэ ас астыыллар, минньигэс сыыс таһаараллар. Биһи татта сылдьаммытын куруук хайгыы буолаллар. Владимир. Артур. Артур Семенович, рабочий сарсыардаттан сиппии тутан хаамыталыыр. Нагулкаҕа тахсарга анныы сүллэлэмниир. Люба. Ытыктыы убаастыы ухабанньыктаабыт аанын Варвара Петровна, Витя Семенович, Николай Александрович иккис диэбитин быыстапкатын аанын аһарҕатыы хабыллыбыт бэрээдэги

Онон бүгүн киһигэ оҕолоргутугар бастакы анал ааттары аныырбытын көҥүллээҥ. Бастыҥ ааҕааччы Аян Степанов. Көрсүн!

Ананар Сахаяна Слепцоваҕа. Эрдэ кини наһаа үчүгэйдик уруһуйдуур, ол уруһуйун билигин биһиэхэ, ыалдьыттарга уонна оҕолорго көрдөрүөҕэ. Итини детсадыгар бэлэх ууна уруһуйар. Хомоҕой хоһоонньут диэн анал аат бэриллэр Николаева Настяҕа. Өрүн Настя биһиэхэ билин хаамын сөбүлүү хоонун аахан иһитиннэриэҕэ.

Длинными ушами, только один хвостик, ну вот не беда, хвостик можно спрятать, снег всегда. Көмүс куолас диэн анал аат бэриллэр Таайыҥ эрэ. Кими? Көмүс куолас. Көмүс куолас. А моя кими тиһэҕэ? Ева Топонова. Ева биһиэхэ ырыа ыллаан иһиннэриэхэ саамай өбүгэй ырыата.

Бастыҥ спортсмен анал аат иҥэриллэр Саян Григорьевка.

анал аат иҥэриллэр Дарина Петроваҕа.

Дэрэ, биһиги Любаҕа буоллаҕына, эриэккэс таабырыннары таайтарыахпыт уонна өс хоһооннорун этиттэриэхпит эттэ. Дэрэ бастаан таабырыннары тиэҕин таайахха эттэ. Люба эрэ таайна. Үгүс киһини таҥыннарабын да, бэйэм сыгынньах сылдьабын диир баар үһү.

Көстүбэтэр да күүстээх баар диир дьон. Аны билим ылана үс хоһон китэрэ биэрээт да. Албынны. Ким доҕордо? Ким доҕордо? Это көлөм? Ол. Алдьалла. Алдьатар дыбы.

Бастыҥ лего-строитель, анал аатын эриллэр Коля Васильевка. Ханныгар Эриллэр Владина Слепцоваҕа.

Ана, оскуолаға киирии жоллоох қарды. Уһуйааннааҕы кэмнэр олус да үчүгэй кэмнэр. Кыра буолан сылдьыы, сорохторго маҥнайгы хардыы, саҥа дорҕоону таһааран саҥарыы, Сорохторго араас интэриэһинэй тэрээһиннэр, тыҥааһыннаах күрэхтэһиилэр, маҥнайгы кыра да, улахан да ситиһиилэр диэн туран оҕолорбутугар анаан алгыс тылын этиэҕэ уһуйааммыт сэбиэдиссэйэ Ньургуйаана Николаевна. Киирэргитигэр киһи боропутунан тыллыттыа кыыс күрэҕ олор

Күнчээн уһуйааҥҥыттан кэлбит оҕолор наһаа да маладьыастар, элбэҕи билэллэр-көрөллөр диэн киэн тутталларын курдук үчүгэйдик үөрэнээриҥ сөп. Уонна биһиги Күнчээн уһуйааммытын хаһан да умнаайаҕыт. Өтөөтүгүт? Инньэ диэн тураммын эһиэхэ Күнчээн уһуйааны бүтэрбиккит туһунан туоһу уруктары туттарабын. Уонна бу бэйэбит детсад кутаатыттан эһиэхэ кэбиһэмэй бэлэхпин туттарыам.

Мааматаан кыттыҥҥаттан ыытарбат Биһиги быспытыгар саамай кыһаллар дьоммут биһиги ийэлэрбит, аҕаларбыт, эбээнэрбит, эһэлэрбит буолаллар. Кинилэр истиҥ иһирэх сыһыаннара, уҕараабат тапталлара, муҥура суох сүбэлэрэ, Өйөбүллэрэ биһиги үгүс ситиһиигэ кынаттыыр. Күндэ оҕолор кутулаах төрөппүттэргит аатыттан эһиэхэ анаан истиҥ алгыһын тиэрдэр Күнчээн Уйааны иккис кыһын түмүктэтэр биир көхтөөх бастыҥ Катерина Владимировна. Благодарственное письмо коллективу детского сада выражаем благодарность всему коллективу

Спасибо! Благодарностью родителей выпускников 2021 года. Чоранчык группа иһиллээччилэрэ уонна биһиги коллективка детсадка бэйэбит сэмэй бэлэхпитин туттарабыт подарочный сертификат

Махтанан туран, бу ис сүрэхпититтэн махтанан, иэйэн-куорайан тураммыт доруобуйаны өссө баҕарабыт, куруутун доруобай буол уонна эн профессиональнай үлэҕэр бу бэйэҥ туохкутугар, үлэҕитигэр биһиги сүгүрүйэбит диэхпитин сөп. Куруутун. Аһаа, уонна эмиэ сэмэй бэлэхпитин, благодарственнай сурукпутун туттарабыт Валентина Наумовнаҕа. аһаа, уонна кыракый сэмэй бэлэхпитин туттарабыт. Елизавета Аркадьевнабытыгар, эмиэ тапталлаах иитээччибитигэр, сибэкки дьөгбөтүн уонна Бу подарочный сертификаттар туттарабын. Тиэрдэбит туттар уонна биһиги эмиэ тапталлаах иитээччи көмөлөһөөччүлэригэр Анна Тимофеевнаҕа, Александра Гаврильевнаҕа эмиэ бэйэбит бу

Биһиги отой тапталлаах, да ылыы-ылыы астыыр. Биһиги саамай асчыттарбытыгар, повардарбытыгар эмиэ сибэкки дьөрбөтүн бэлэхтиибит. Наталья Ивановна, Татьяна Ивановнаҕа. Уонна биһигитини куруук өйүүр, өйдүүр. Евдокия Захаровнаҕа, методистпытыгар.

кыраҕатыттан да буоллар өрүү да өрүү буоллар эһиилэһэ иһиитин көрөн истэн иитэн такайан аҕалаһа тааттым били билигин эһиги бу оскуолаҕа бараары бүтэһик чуораҥытыгар мунньустан тураҕын ол иһин өйһээхэ мин долгуйа тураммын бу алгыс тылбын аныыбын ону эһиги болкоойга кыратык истэ түһүһэр уонна бу кыракый сэмэй кинигэ бэлэхтэтилиннэ Бу кэмигэр эһиги дьиэҕэ диэки өлөһө иччаарыҥ уонна толору иччаарыҥҥыт оскуолаҕа толорулларын иччээриҥҥит. Дьэ бу күндү оҕолорбор алгыспын тиэрдэбин. Алтан чуораан ыллыҥ кынатан, тиэйэн кэлиэ күһүммүт. Үөрэнээччи аатын сүгэн оскуолаҕа киириэххит. Кичэллээхтик, болҕойон сорудоҕу толороору, куруук түөрдү-биэһи ылан дьоннорбутун үөрдээри, учууталбыт тылын истэн күнтэн күҥҥэ эбиллээри, доҕотторбутугар көмөлөөн көхтөөх кылаас дэтээри, бэйэ-бэйэҕитин харыстаан истинник сыһыаннаһаары, спортка, культураҕа да туора туран хаалымаарыҥ! Сатыахтаахпыт, табыллыах диэхтээххитин өйдөөрүҥ. Хаһан даҕаны сатаабаппыт диэн тылы туттаайаххыт. Ыраас сырдык ыраланан, айа-тута сылдьаарыҥ. Ол эрээри десанккытын хаһан даҕаны умнумаарыҥ. Эҕэрдэни кытта иитээччигит Валентина Наумовна уонна бытарыгы сэмэй